Subscribe! Na kɔhwɛ w'ani so adeɛ wokɔ nso a mesrɛ wo subscribe a na mmia adoma no so na nyɛ kran ɛhɔ na bohu sɛ wa subscribe a nti tam bia wode bi to mu a wobɛhu sɛ aba na wakɔbɔ na wahwɛ wode to mu apa na wakɔ na wakɔbɔ na wahwɛ sɛ wa subscribe a ɛmmia ama adoma no anyɛ kran a ɛneɛ wa woyɛ gyerigye tam bia wobɛkɔ akɔ sɛkye ba wonya subscribe a na adoma no bɔ kan a wode to mu a wa wobɛhu deɛ kɔ medam ase

Ɛyɛ sɛ ohun nyansa sɛ ɛyɛ ebi sɔ tae mu a wɔahye fie ha. Nanso ogya tɔ tae no ma mentu mmodu mu. Deɛ woware a wogyina hɔ yi da bɛn na abɛkɔ abɛba bɛdum ogya yi ne fie ha nhye. Gya wasɛm. Yɛde aduane na wɔn ano bankye. Abankye na menua. Awurade. ɛnɛ mmerɛ sɛ bi nkranteɛ kora agya abankye we eh? eh. na so di bankye Hey, hey, me mpe nsɛmfunu no waba ha mɛmɛ di nsɛmfunu nkyerɛ. Mɛmɛ di nsɛmfunu. Yes. Mi a mi nim nyansa no koraa mi kyɛ wɔ busua pɛn nyinaa so wɔ nim nyansa. Wotu owu nim abusua ma sɛm. Kai. Na wa wogyina hɔ abusua na wo bi. Mi nim bi koraa mi nim sire mu a mɛhwɛ nsonko. wate onipa bi a wansɛ wo maame ana ɔsɛ ɔpapa nyɛ wo na ɔgyina wei mekyiri nsɛmfu meka kyerɛ pire nyɛ pire mfa wopa deɛ meme te sɛ woaka meku me ho akyɛ na wowɔ abusua no ato mpan nti neade wonim asɛm a mede nam sɛ ɔgɔwa yi hwɛ bodu tie nyansasɛm na mene woka no nyansasɛm bɛ ɛyɛ wowɔ faase no ma mo sira mo nkasɛm kyerɛ wo ɛde asɛ mede asɛm ne nam ɛde asɛ ɛyɛ wɔfa asesame no go wei o o yɛakye no na mbɛka kyerɛ wo hena kyere no maa na kyere nipa apolisifoɔ akye no wɔdɛ ho wɔdɛ ho sɛ mene na ɛyɛ adwuma mebɛyɛ anam hyia aseɛ de no kɔ na nyɛ same nso aka wonte nkwam akwadaa no nti na nnɛ wɔn nsa koa no nti tuabankyere si wɔne nkɔhwɛ akwadaa oh. ɛn budu wonkɔ wonkɔhwɛ abɔfra no ah ne ka sɛ bɛɔko yɛ na nyɛ abɔfra kura na nam mentɛnhyɛ you damn so soldiers mede fɛnto agoroma na bɛsɛ na bɛsɛ me nkɔhwɛ akɔdaa no wate sɛsi a wɔbusua mu nyɛ ɔno ɔno ɔno ɔno ne nuonyamfoɔ wɔ mu yɛyi no ahwan Same ɔnte ase a, ka ɔte ase. Ofi aburokyire baeɛ, hwɛ n'adaworoma, ɛna wo nsa ku ano. Ɔnni ha, yɛde wo gyina scale so koraa, na wonni mogya. Bɛsɛn no na menwe ho. Kɔtem kɔte a menkɔ. Sɛ mpa na mɛka kyerɛ no, so amɛsena nkɔhwɛ akɔdaa no.